خۆشەویست بەخێربێنەوە بۆ بەرنمەیەکی دیکەی ڕاوێژ بەداخەوە لەبەر هۆی تێکنیکی بەرنمەکەمان هندێک بۆ درنجی کەوت لەبەر ئەوەش کە بەحال مشکلەمان هەبوو لە باری سکایپی ئەوانەوە مەجبورین بەرنمەکەمان لەگەڵ بەڕێز کاکمەلا ڕسوڵ تێکۆشەری ناسراوی ڕۆژهڵاتی کوردستان بە ڕێگای تەلەفۆنەوە لەسەر کارەکەمان بەردەوام دەبین کاکمەلا ڕسوڵ ئەم کاتت باش. بەڕێز مەلا ڕەسوڵ ئەم کاتەت باش ئەلۆ ئەم کاتەت باش کاک مەلا ڕەسوڵ بەڵێ ئەمە دەمانەویست لەو بەرنمەیەدا لەسەر کتێبی بەڕێزیان کە لێرە دەیبینن سربردەی ژیانم کە نزیکەی هە ساڵەوە پێشتر لەڕاستیدا دەرکەوتووە و لێرەدا کاک مەلا ڕسوول بە شێوەیەکی دوور و درێژ سەبارەت بە لە سەردەمی منداڵیڕا و لە سەردەمی بڵێن لاوێتیڕا و هەروەها شێوەی تێوەگلانی لە خەباتی سیاسی کە لە ساڵی 1963 دیارە دەگەڵ چەند لە هاوڕێیانی چوونە باشووری کوردستان و لەوێ پەیوەست بوون بە خەباتکارانی حزبی دموکراتی کوردستان و پاشانەکە بەسەرهاتی ئەو هەموو ساڵانە و بڵێن پێشڤەچوونەکانی ناوخۆیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو کتێبەدا دەگێڕێتەوە تاکو سەردەمای ئی حەرەکەتی بڵێن ڕاپەڕینی ساڵی 1960 و 68 ی بزوتنەوەی چەکدارانەی کوردستانی ئێران. بەڵێ ئێستا ئەوە کاک مەلا ڕەسوڵمان دەگەڵە کاک مەلا ڕەسوڵ ئەم کاتت باش. ئەلۆ کاک ملا ڕسول ئەم کاتت باش کاکە گیان دا زۆر داوای لە بەداوای لێبوردنەوە لەبەر مەسائلی تەکنیکی بە هەرحاڵ ئەوە ئەوەندەی کە وەختمان ماوە بە ڕێگای تەلفۆن ڕادەگەڵ بەڕێزت قسە دەکەین پێم خۆشە جەنابت لە وەخترا دەست پێ بکەی کە لە ساڵی 1963 دوای ئەوەی کە بە هەرحاڵ دەگەڵ چەندێک لە برادەرانتان دەگەڵ مامۆستا مەلا حەسەنی ڕەستگار و چەند برادەری دیکە چوونە باشووری کوردستان لەو زەمانی ڕا دەست پێ بکە بەو شێوەیەی کە لە کتێبەکە لە سەربردەی ژیانمدا هاتووە فەرموو گوێمان لە قسەکانی بەڕێزت دەبێ. بەڵێ زۆر سوپاس بەداخەوە وای لێ هات ئەمە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست و سێ لەسەر داوای برادەرانی خۆمان ئەمە کۆمەڵێک برادەر بووین مەلا حەسەن ئەمن کاکوسێنی مەدەنی فەتاحی قادری ئاغای نمەشیری ئەمە ڕۆیشتین چووینە باشووری کوردستان و مەنتەقەی قەڵادزێ و لەوێشدا بە هەر حاڵ بردیانین بۆ چیای برادۆست کە بارەگای بارزانی و برادەرانی خۆمان ئەحمەد تۆفیق و کاک سولەیمانی موعێنی و هەژاری شاعیر و مەلا باقی و کۆمەڵێک برادەری دیکە چەند پێشمەش کاک سەلاحی موهتەدی و کاک محەمەدی ئێلخانی زادەش ئەوان گەیشتبوونە ئەوێ ئیتر ئەمە لەوێ ماینەوە ماوەیەکی باش ئێمە بە ئومێدێک و بە هیوایەک چووبووین کە پێمان وابوو حیزبی دێموکڕات بە بەربەرینی ئەوە فەعالیەت و تێکۆشانی هەیە، بەڵام وەختێک لەوێ دیتمان ئەوی هەبوو نەبوو، هەموو شتێکیان لە ئیختیاری بارزانی و خزمەت بە بارزانی و بە حەڕەکەکەی یانی تەرخانیان کردبوو، ئەوەش واقعیەتێکە مشیلەی نیە، بەڵام هیچ خەبەرێک لە تەشکیلات و تەنزیماتی خۆمان نەبوو، ماوەیەکی باش لەوێ ماینەوە، ئێمە دوو سێ جار داوای جەبهەمان کرد، گەنج بووین، خوێنگەرم بووین، شەڕەکەش تازە دەستی پێکردبووەوە، دوای ئەوەی کە مام جەلال و سەید ئاساڵ و یۆسفی و بابەکری مەحمووداغای پشدەری برادەری خۆم و هەنە وەفد بوون چووبوونە بەغدا، لەوێ لە جیاتی ئەوەی کە حەق و حقووقێک پێم دەنێ، بەهانایان پێگربوون و مام جەلال بە زیرەکی خۆی خۆی نەجات دابوو بۆ لای عەبدولناسری و ئەوانیش لەوێ بڕێک گیران و گچەڵ دەستی پێکرد. ئەمەش داوای شەڕمان دەکرد چەند جارێکە. ئەوە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست و چوار ە وە نیە؟ هەزار و نۆ سەد و شەست و سێ زاینیە تەقریبەن بەڵێ. دەکرێ بڵێین دووەم مانگی بەهار. زۆر باشە کاک مەلا ڕەسوڵ لێرە پرسیارێکی کورت دەکەم پرسیارەکەشم ئەوەیە کە لەو سەروبەندیدا ئەو خەباتەی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا لە کوردستانی ئێران هەبوو چ لە مەنتەقەی موکریان، چ لە مەنتەقەی ئەردەڵان و چ لە بڵێین شارەکان، چونکوو باسی ئەوەت کرد کە هێندێ خوێندکاریش هاتبوون و ئەوانە، لە ڕاستیدا کاری ئەسڵی یارمەتی کردن بوو بە باشووری کوردستان، یا دە عەینی حاڵدا بەشداری کردن لە حەرەکەتی باشووری کوردستان و بەو ڕێگایەش ڕا یارمەتی کردن بۆ پێش بردنی خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.
ئەوەی وەک واقعیت بێ برادرانی ئێمە کاک ئەحمەد تۆفیق و ڕەشیدی فەلاحی و سید جەمیل مەردوخ و قادر شەریفی ڕەحمەتی و جەماعەتێک گەوانە ئەوەڵین دەستە بوون کە ساڵی شێستوسێ لە چای شیرنی بارزان خۆیان گەیاندوتە بارزانی و نەوەک یارمەتیان بۆ بردووە کە ئەو وەختی بۆهان زۆر زۆر مهم بە دوایشدا کە ئێمە گەیشتینەوێ و ماوەیەک پێمان خۆش بمانێرن بۆ جەبهە و بۆ شەڕ بارزانی مانا دەبوو پێی خۆش نەبوو دەیکوت ئەمن ئێوە غەریبن هاتوون لێرە ئەم مرۆم زۆرە ئێوە پێویست ناکا بچنە شەڕ ئەمە بۆ خۆمان لەوێ ئەو بڕیارەمان دا کە بنکە بکەینەوە و ڕێگامان بدەن وابوو بە هەزار گوێرە و کێشەیەکی کامە لەنێو خۆماندا لێمان پەیدا بوو ئەمە ڕێگادراین و بە کاغەزی بارزانیەوە هاتین دوو بنکەمان کردەوە یەکان لە زینوێ شێخی بوو کە مەلا حەسەنی لێ بوو بە مەسول ڕستگار، یەکان، ئەمن و سلێمانی موعینی و مینەشەم و کۆمەڵێک شەید مینەشەم، ئەمە ڕۆیشتن لە مەنتەقەی سنێ، ماوەیەک ماینەوە تا ڕێگایان دا. ئەو وەختی بوو کە ئێمە بۆ ئەوەڵین جار چووینەوە کوردستان، تەقریبەن هەتا ئەمە گەیشتینەوێ بوو بە نێوەڕاستی هاوین و ئەو ناوەی. باشە کاک مەلا ڕەسوڵ. ئەو سەفەرە سەفەرێکی مێژووی و تاریخی بوو کە ئێمە سێ مانگمان پێ چوو لە مەنتەقەی پیرانشارەوە هەتا دەتپەڵوە مەنتەقەی سنەیدەدا، ئەمە تێیدا سوڕاوینەوە و فەعالییەتی خۆشمان کردووە، پیتاک و یارمەتیشمان بۆ شۆڕش کۆ کردۆتەوە. باشە ئەو ئەو سەفەرە پێش پێکهاتنی کۆمیتەی ساغکەرەوەی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان بوو یا دوای ئەوە؟
ئەو سەفەرە پێش هەر بە دواویدا کە هاتینەوە ئیختیلافی ئێمە دەستی پێ کرد. تەقریبەن ئەو سەفەرە دەکرێ بڵێین سێ مانگ شتێکی وا پێش کومیتەی ساغکەرەوە بوو. بەڵێ.
فەرموو بەردەوام بە. بەڵێ. بەڵێ ئەوە بوو کە ئێمە کە هاتینەوە هەتا ئەمەش هاتینەوە لێم بە بارزانی لە چای برادۆست بوو بەڵام پێویست بوو کە بێتە مەنتەقەی پشدەر و ئەو ناوەی کە هەتا ئەمەش لە سونێ بنکەماندانا هەتا ئێمە گەڕینەوە بارزانی و بارەگا و جەماعەتیان بە کاک ئەحمەد تۆفیق و هەژار و هەموو ڕەفیقانی خۆمانەوە هات بۆ سەنگەسێ ئیدی ئێمەش کە هاتینەوە برەک لە سونێ گیر بوون و هاتینە سەنگەسەر و گوزاریشات و شتی خۆمان دا ئیدی لەو فاسیلەیەیدا بوو کە ئیختلافی ئێمە توند بوو لەگەڵ کاک ئەحمەد تۆفیق و هەر لەسەر شێوەی کارکردن و ئەوانە، لەوێڕا ئەمە بڕێک بەهانەمان بە کاک ئەحمەد دەکرد و ئەمن. زۆر باشە، ئەو دەمی، ئەو دەمی کە ئێوە هاتنە سەنگەسەر، لە ڕاستیدا لە سەنگەسەر دیارە زیندانی لێ بوو و ئەو زیندانیش لەو زیندانەدا خۆ ئەو کەسانە بوون کە ڕەنگە موخالەفەتیان هەبووبێ ئەو دەمی دەگەڵ سەرۆکایەتی حەرەکەتی کوردی لە بڵێین باشووری کوردستان و مەسەلەن هندێک لە سەرکردەکانی پارتی دموکراتی کوردستان لەوانە علی حەمدی و دوایە سید عزیزی شەمزینی ئەوانە لەوێ زینداندا بوون ئەوە چۆن بوو کە ڕێوەبەری و بەڕێوەبردن و ئیدارەکردنی ئەو زیندانە کەوت بۆ دەست حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران دەوسەر و بەندیدە بۆ هەر ئەسلی کێشەی ما بەشی زۆری بێجگە لە نەبوونی تەنزیمات تەشکیلات ئەو زیندانە بوو کە تازە سەرەتای بوو کە مانگێک دوو مانگ مەلا مەسا لەوێ بوو کە ئەو زیندانیان تەحویلی ئێمەدا نازانم لەسەر داوای کاک ئەحمەدی خۆی بوو یا چی ئەمە دەمانکرد ئێمە وەک کوردی ڕۆژهەڵات کاری خۆمان بکەین و کاری دیکەی بارزانیش بکەین بەڵام زیندان بۆ خۆی هەمووی ژیر و گرفت و کێشە و دڵێشە و ناخۆشیە و ئەو شتانەیە ئەوە بوو لەوێ کە هەر دروست لەو کاتیدا کە کاک عەلی عەبدوڵڵا و کاک سەید عەزیز شەمزینی و مامۆستا حەمزی و ئەوانە گیرابوون لەژێر چاوەدێری برادەرانی مەدا و دوایش کە لەوێ ڕاگوێزران و شەڕتون بوو ئەو زیندانیان برد بۆ شوونێکە و دەمی عەبدوڵای مەعینی لێ بەرپەرز بوو ئیدی بە دوای وەیدا بوو کە مەسەلەی مەکتەبی سیاسی کۆن و کێشە و اختلافاتی وان کە زۆر پێویست ناکە بچمە جوبناوانی ئەوانە کە ئەوانە لە مەیدانێ چوونە دەرێ ئەو دەر کێشەی ئێمە زۆر توندتر بوو لەگەڵ ئەوەی ئێمە ئێستا با بێینە با بێینە سەر کۆمیتەی ساخکەرەوە کۆنگرەی دوو ژیرا و بەڵێ پێش کۆنگرەی دوو کۆمیتەی ساخکەرەوە زەحمەت نەبێ بە گشتی ناوەکانیان ئەگە بڵێ یەک دووهەمیش کە پێم وابێ پاش ماوەیەکی زۆر کورت لە ناو کۆمیتەی ساخکەرەوەدا مەسەلەن خلافێک دروست بوو بینی شەهید قادر شەریف و نەمر مەسەلەن سەعید کۆستانی و ئێوە و ئەوانە یەنی بە کورتی ئەگەر باسی کۆمیتەی ساخکەرەوە بکەی. ئەوە دروست دەبێتە دوای کۆنگەرەی یانی ئەمە هاتبووینەوە دیارە هەر لەوێ سەرەتای اختلافاتێکمان هەبوو ئەندامانی ئەو وەختی بە حسابی خۆیانی کمیتەی ساخکەرەوە قادر شەریف بوو مەلاوارێ ڕەحمەتی بوو مەلا بەکری فەلسەفی بوو کاک حسێن ڕستگار بۆ حسێنی مەدەنی بوو دوایە من و کاک قادری قازیش مامەندیان کرد بە مشاویر بەڵام ئێمە دوای وەی ئەوان ڕاونران و ئەمە چووینە ئێرانێ و کەس جوابی ئێمەی نەداوە و دەیانکوت بارزانی بۆ هێندەی ئیعتیبار لەسەر ئەحمەد تۆفیق دەکا، بە مانای ئەوەیە ئێوە کار و پێ ناکرێت. دوای ئەوەیە کە ئێمە گەڕاینەوە و بە هەر حاڵ کاک سەدیقی ئەنجیری یادی بە خێر ئەو پێی دابوو هات و ئەوانە بە دوای کۆنگەرەی دا ئەحمەد تۆفیق تۆزێک لەو توندڕەوشتانەی هات بۆ خوارێ بارزانیش هەوە وردە وردە هەر لە گەڵ ئێران لێک نزیکی پەیدا دەکرد و ئەو شتانە ئیدی لەوێ ڕا تەقریبەن سەرچاوەی گرت کە مەسەلەی حەڕەکەی چل و شەش چل و حەوتی لێ پەیدا بوو کەوتنە بەهانە گرتن بە ئێمە و ئیدی وەک بیستوتە کە مەلا ڕەحیم مامۆستا مەلا ڕەحیمی وردی پێ چوار پێنج نەفەر و کاک منتەقیمی قازی لەوێ گیرا تەحویل درایەوە و کاک سەدیقیان دیرێم کاغەزم هەن کاغەزەکەت دیتوون دیارە کاغەزی دیکەشم زۆرن ئی مەلا ئاوارەم هەیە ئی کاک سولەیمانی موعینیم هەیە بەداخەوە بەرنامەکە وای لێ هات و ئەوانە بەدوای ئەوەیدا ئیدی بەڕاستی ئەوان لە هەموو لاڕا ئەو پەڕی فشاریان بۆ ئێمە هێنا چی مەسەلەن سازمانی ئەمنێت پێ دیکتەرە کردن بەشێک لە پاراستن بەشێکە زۆر زۆر عەجایب فشاریان بۆ ئێمە هێنا ئەو هەموو ناڕەحەت کردن و برادر شەهید کردن و فلانە خۆ حەقی وەمەن هەوەمە ڕوو لە وڵاتی خۆمان بکەین و لانی کەم لەو بەڵایە یا لەو وەزعەتی کە بۆمان هاتوو سوکەشی خۆمان پارێزین. ئێمە هیچ ئینسانێک لە ئێمە ئەوەی کە نێوێنرا کومیتەی ئینقلابی و نازانم کومیتەی شۆڕشگێڕ و چی و چیوانە ئەسڵەن ئەو حەڕەکە و ئەو چوونەوەی سولەیمانی موعینی و ئیمن کە وێکڕابووین هیچ عەلاقەی بەو مەوزوعانەوە نەبووە. زۆر باشە کاک مەلا ڕەسوڵ با لێرە ئیستێک بگرین لە ڕاستیدا سەبارەت بە بزووتنەوە و ڕاپەڕینی ساڵی ڕاپەڕین چەکدارانەی ساڵی شەست و حەوت شەست و هەشت هەتاکو ئێستا ئەو کەسانەی کە سەربردە و ژیاننامەی خۆیان نووسیوە بەڕێزیشت باست کردووە هێندێک لە ڕاستیدا هێندێک نا ئاڵۆزی هەیە مەسەلەن بەڕێزت وایە کە بەڕێزت یارمەتیدەرێک یارمەتیدەر بوو یە مەسەلەن شەهید عەبدوڵای معینی یارمەتیت کردووە کە بریندار بووە بە برینداری بە بەو هەموو مشکلاتە و ئەوانە گەیاندووتەتە مەسەلەن داری کەلی و گەیاندووتە ماڵی شێخ لەتیف و برینەکەی بەڵێن تیمار کراوە و دوا دیسان گەڕاوەتەوە بۆ نێو خەبات و ئەوانە، بەڕێزت خۆت وەکو کادرێک دەبینی کە لەو حەرەکەتەدا بەشدار بووی یا بەشدار نەبووی؟
ئەمن بۆ خۆم؟ بەڵێ.
ئەم بۆ خۆم کاکە بەشدارێکت چۆن بووە نا پێت دەڵێم ئێمە کە کاک سلێمان نامەیان بۆ نووسی بوو بە نێوی کاک ئیدریس کە بچێ بۆ بە بنێوی مەکتەبی سیاسی کە بچێت بۆ لای کاک ئیدریس کاک عەبدو کاک فایەق ئەو لم لە دێرە و دۆڵەڕەقە و ئەوانە بوو ئەو بڕەک ترسی لە پێدا دەبێ وە دوای سەدیق و دوای کاک منتەقیم و دوای ئەو کوژران و هەڵات هەڵاتێنەیە خەبەری نارد بۆ مەکتەبی سیاسی چ ئیشێ کوتان بەم ناوە ئەوانیش کوژران ئەمە هیچ داوای تۆمان ئێ لە لایەک کاغەز لە لایەن ئیدریسی مەلا مسفایەوە بۆ کاک سولەیمانی موعینی بچێ کە وەرە ئێرە و کارمان پێتە بەڵام ئەوان بڵێن ئەمە نەمان ناردووە هەر ئینسانێک بێوەشک دەکەوێ ئەویش دروست لەو کاتیدا بە خۆی و بەو بیست پێنج نەفەرەی کە لە زۆڵەڕقەی لە گەڵی بوون هەستا بوو چۆ بۆ پشتی ئاڵێمەران و لای ئاڵۆتان و هەنا لەوێوە کە لە کتێبەکەشم دا هەیە کاغەزێکی بۆ من نارد و بۆ هێرۆیە دەڵێ بە پەلە دێی چاوم پێچکەوێ ئەمە و وەزعمان بە سەر هاتووە فڵانی بێنە و فڵانی بێنە و ئەو شتانە ئەمن هەستاوم پێشمەرگەیەکم لە حاجیاغای قەرز کردووە کاک حەمەد ئەمینی شرازی، حاجی شەهید ئاغا شەریف هێرۆیە.
زادە و سالاری حەیدەری. حاجی ئاغا هێرۆیە، بە دیقەت بیڵێن بۆی بینەرانیش بزا ب یانی بزانین کێیە، بەڵێ حاجی بەڵێ بەڵێ مەحمود حاجی ئاغای مەحمود بەڵێ ئاغای هێرۆیە کە بەڵێ. زۆر پیاوانە زۆری یارمەتی کردین ئەمە هاتووین کە مەلا ئاوارەش دە لەو کاتیدا میوانی ئەو برادەرانە بوو لەگەڵ وەڕەزێ ئەمن شەوێک هاتوومە لایوان و کاغەزی شەهید سلێمانی مەعینم بۆ خوێندونەوە کوتیان کاکە هیچ خەبەرێکی وایان نەبوو کە ئەوان ئەوان کوتیان کاکە ئێستا پێویست ناکە ئەمە کاغەزێک بۆ بارزانی دەنوسین داوای لێ دەکەین کە ئیجازە بدا ئەمە سلێمانی دەگێڕینەوە دەبێ ئێوەش یانی سالار و ئەمن و مەلا ئاوارە بە نوێنێری ئەو برادەرانەی کە لەوێ بووین بچین بۆ لای کاک سلێمانی و پێی بڵێن بۆ هیچ قوڵایی وڵات نەچێتەوە هەتا بزانین ئەو کاغەزە دەنێرین پێشمەرگەکانیشمان کە لەگەڵ هێزی کاوە بوون وەک سەی ڕەسوڵ ورچان و سالار هەورامی و شەهید ڕێبوار و زۆر برادەرمان لەوێ بوون، فەتحوڵا هەورامیوانە، مەلا حسەین ڕەستیگاریش کە هەر لەولاولای بە هەر حاڵ ناڕەحەت بوو چی بە سەر دێوانە، ئەوانەش ئیمزای کرد. کاک لەوێ کاک ئەمیری قازی و کۆمەڵێک ئەو برادەرانەش کاغەزێکی دیکەیان نووسیبوو. ئەو دوو کاغەزە بۆ بارەگای بارزانی ڕۆیشتوون و کە داوای گەڕانەوەی کراوە کێومان بۆ دیاری کەنە مەدەسی نەوێ. ئەمەش ئەو سێ نەفەرە چووین لە پشتی ئاڵۆمەران دیتووماننەوە و لە هەموو کەس بڵێن سوورتر لەسەرەوەی کە بێوێ بگەڕێتەوە و بێتەوە کاک سولەیمان بووە هەر بەواندا کاغەزی بۆ بارزانی نووسیوە لە هەمووی هەر بە بابە گەورەی نێو دەبر چی و چیوان دوای ئەوە ئێمە دە ڕۆژ پاس دە ڕۆژ گیر بووین و ناسراو بووین لە مەنتەقە و جوابیان نەداینەوە ئەمە پەڕوینەوە ئەوەڵین شەڕی سپی سەنگی بە مەسئولیەتی من کە پێشمەرگەکانم بە سێ بەش بەش کردووە بەشێکیان ڕەحمەتی زەنگە نەبووە بەشێکیان مینەشەم بووە بەشێکیان هەڵمەت بووە لەوێ ئەو شەڕەمان کردوە و ئیدی عەبدوڵای موعینی لەوێڕا بە پاڕانەوە و تکای هەموویان و بەتایبەتی فایەقی کە هیچ شومان نیە هیچ پەنامان نیە هیچ جێگایەک نیە یارمەتیمان بکا گیان لە تۆ لە هەموو کەس واجبتری بۆ ئەو کارەی چونکە دۆستت زۆرە ماڵت لە هێرۆیەیە میراودەلەکان هاوکاریت دەکەن ئەمن عەبدوڵام هێناوە برادەرانی شویعی بەرزی سەید عەلی مزەمید کە دۆستی خۆم بووە و ئەندامی حیزبی شویعی بووە، مەحموودی حاجی فەخێ خدری کە بەرپرس بووە، وەسام حەمەدی نانەوا بەرپرس بووە، بە ئاگاداری وانە عەبدوڵڵام لەوێ بە جێهێشت و بە خۆم چوومەوە ئێروێ. پاش سێ شەوان حەسۆ زانیویەتی هاتۆتە سەریان و هەمووی هەڵپێچاون، ئەمنیش دام نابوو کە چۆن عەبدوڵڵای بگەیێنمن. ئاوا عەبدوڵڵا گەیشتۆتەمن و دوای حەسۆوە دمامان کەوت بۆ ئێروێش. بەڵام حاجی ئاغا زۆر چاک شاردیانی نەوە بەلە. سەر کاغەزی حاجی مەحمود ئاغای هێرۆیە کە هیچ بەلە. مەجالی دیکەمان نەبووە ئەمە بڕیار درا بڕۆین بۆ لای شێخ لەتیفی زۆر درۆست باشە ئەو کات. کاک مەلا رەسوڵ تکایە کورت کورت بۆ ئەوەی کە بگەینێ لێرەدا پرسیارێک بۆ من دێتە پێشێ ئەویش ئەوەیە کە ئێمە بە دەقیقی کەنجێ دە چونکوو دەزانم کە بەڕێزت لە نزیکەوە دەگەڵ شەهید سولەیمانی موعینی کارت کردووە کەنجێ بە دەقیقی دەتوانین بڵێین کە شەهید سولەیمانی موعینی دەگەڵ کۆمیتەی شۆڕشگێڕی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران کەوت، چونکوو دەزانین کە لە سەرەتاوە ئەو یەکێک نەبووە لەوانەی کە لەو کۆبوونەوەیەدا بوون کە کۆمیتەکە دروست بوو. ئەمن بۆ خۆم پێم وایە نە لە ئەوەڵەوە و نە ئاخلرەوە ئاخرەوە ئەو کومیتەی شۆڕشگێڕە شتێکی خەیاڵی بووە کە کاک سەعید کوێستانی و گویا کاک حەمەدەمین نیشان دوورا دوور تێوەرداوە و ئەو مەلا عەوڵای سەرباز و سەناری مامەدی و کە بڵێین سالاری خۆشمان باشە چ کوبونەوەیەکیان کردووە؟ کێهایان بەشدار بووە؟ ئەو حەرەکە کە هەبوو هەر ئەمن و فایق و عەبدوڵا و ئەو جەماعەتانە بووینە وان لە ئەوەڵین دەقەدا خۆیان هەرێکی بەلایەکیدا خۆیان سپیدایەوە هیچیان ئەوە نەبوون کاک سولەیمانیش بە هیچ شێوەیەکی لەو کومیتەی شۆڕشگێڕواندا نازانم ئەگەر دوای حەمەد ئەمین بۆ خۆی قسەی لەگەڵ کردبێ یا چی کردبێ کە من لەسەر تەکلیفی کاک سولەیمانیم ماومەوە کە بۆ هەر ڕێگایە دوای عەبدوڵاش ڕێگایان بۆ بینمەوە یەکێ کوانێکم لێ هات کە لە کتێبەکەمدا نووسیوە ئەو کوانە زۆر مواسیر بوو بۆ من نەمدەتوانی حەرەکەت بەڵام بکەم کاک دووەم مەلا ڕەسووڵ ئەو ئەوە بەڵێ. ئەوە ڕوون بۆتەوە کە کاک حەمەد ئەمین نەمر حەمەد ئەمینی سراجی و شەهید سولەیمانی موعینی خوب لە زۆر لە نزیکەوە هاوکاریان هەبووە بەیەکەوە چوونە بەغدا سەفەریان کردووە هاتوون چوون یەنی بەهەرحاڵ تێکەڵیەکی ئۆرگانیکیان هەبووە لە باری سیاسیەوە وانیە؟ تێکەڵیەکە یەکجار زۆرە جارێک کاک حەمەد ئەمین ئەوە هیچ بەینێ کە تو لێی بوو دوایە بوو بە لە دەورانی بەگ ئەویش دوای حەرەکەکەی لە دەورانی بەکرەجۆ لەگەڵ لاشای و ئەوانە کە ئەوانە بوونە بەشی ماوە ئیستۆ شتانە بەڵام خەتیان دەگەڵ سلێمانی معینی قەت یەک نەبوو دیارە سلێمان خۆی بە ئینسانێکی پێشکەوتوو دەزانێت وەک ئەحمەد تۆفیق دژی چەپوانە نەبوو بەڵام دەو ڕێبازانەدا نەبوو وەک واقعێت زۆر باشە کاک مەلا ڕەسوڵ ئێستا دەگەینە بەداخەوە یەنی وەختێک کە حەرەکەتەکە حەرەکەتی ساڵی 67 68 تێک دەچێ وە دەهەرحاڵ حەولێکی تازەتر دەدرێتەوە بۆ کۆکردنەوەی ئەوانەی کە بڵێن ئەو تێکۆشەرە کوردانەی کە لە باشووری کوردستان بوون لە ژێر زەخت و فشاردا هەرچۆنێکی بووە ماونەتەوە دەگەڵ ئەو بەشەی کە ماوەیەکی زۆر لە بەکرەجۆ بوون لە بڵین پاشماوەی ئەوانەی کە لە حرکەتی چەکداری لە چوارچەوەی جغرافیای بڵێن ڕۆژهڵاتی کوردستاندا بەشداریان کردووە ئێستا بێنە سەر ئەو ئەو لایەنە ئەو حولانەی کە بەهرحاڵ سەفرێکی کە شەهید قاسملو دەیکا بوو بەغدا و بۆ کوردستان و کاک کەریمی نەمر کەریم حسامی دەیکا و هەروەها بت بڵێین چالاکی زۆر ئاشکرای بەڕێزت کە چوون سەری بارزانیتان داوە باسی ئەوەی دەکەی کە باسی ئەوە بکەی کە ئەو کۆنفرانسەی کە گیرا و کۆکردنەوەی ئەندامان
کاک حەسەن گیان ئەو کۆکردنەوەیە ساڵی 1968 دوای تێکچوونی حەڕەکە و مادبوونی ئێمە و بە تایبەتی هێزی کاوە خۆ هەڵناگرە ئەزیەتی دەکردین حەسۆ کاوە بە هیچ حەسۆ میرخان نەزەری تەحویلدانەوە گرتن و کوشتنی ئەمەی نەبوو هەر لە من باڵی ویش دامەزاردار ئەمە لەوێ لە بناری قەندیل بە بەشداری سی دو نەفەر کۆنفرانسی دوومان گرتووە ئەو کۆنفرانسی دو حەسۆ بەو زیرەکی خۆیەوە ئەمە نەمیان هێشتانێ لە ساڵی 68 کۆنفرانسی سێ لەکەوتەوە وەحدەتی ئەو کۆنفرانسی دوو بەڵێ یانی کۆنفرانسی یەکەمەکە لە کوێ بوو کۆنفرانسی سێهەم؟ کۆنفرانسی دوو چون کۆنفرانسی یەکەم گوایە لە قەڵات شای و لە داخڵی ئێرانێ بۆ کاتی خۆی ئەو کۆنفرانسی دووە لە بناری قەندیل لە قەڵاتوکان کە سی و دوو ئەندامی تێدا بوو و لەوێ مە چوار ئەندامان بۆ کۆمەک دەگەڵ کاک ئەمیری قازی تەنیا ئەندامی کومیتەی مەرکەزی مابۆوە سێ ئەندام مەلا حەسەن و مامۆستا هێمن و مەلا عەبدوڵای حەسەنزادە ئەوە ئیدی کردیە بناغە کە لەوێش کومیتەیەک داندراوە لە کتێبەکەمدا نووسیوە بە نێوی شەهید مەلا عەزیز ئەو کومیتەیە کە هەموو تەشکیلاتی حیزب کە ئەمن لێی مەسوول بووم سەید ڕەسووڵی بابی گەورە ئەندامی بووە مەلا خدر ئەندامی بووە کەریم حەداد ئەندامی بووە دوایە مەلا عەزیزمان کردووەتە ئەندام ئەوە بووە دروست هەتا ئێمە ڕێک بە نەهێنی ئاوە خۆمان ڕێکخستەوە مەسەلەی یازدە ی ئازار و زۆر باش مەبەست لە مەبەست لە شەهید مەلا عەزیزیش نەمر شەهید سمایلی شەریف زادەیە وە نیە؟ بەڵێ بەڵێ مەلا عەزیز کە نێوی نەهێنی شەریف زادە بوو ئەمن ئەو کومیتەیەم بە نێوی وی ناکا نامە و شتیشمان زۆر ماون لەو کومیتەیە وە لە لایەن کومیتەی مەرکەزیشەوە مەلا عەوڵا سەرپەرستی ئەکردین. زۆر باش ئێوەی دی دوا دوای یازدە ی ئازار ئەوجار لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و وابزانم هەشتا و سێ لە بەغدایە کۆنگرەی سێ دەگرن وانیە؟ بەڵێ.
بە دوای ئەو کۆنگرەی سێ خۆ هێندێک فعالیەتەکان دەست پێدەکاتەوە ڕۆژنامەتان دەبێت لە بەغدا حتا دە بەرنامەی ڕادیۆی ئەوانتان دەبێت و وابزانم گروپێکیشتان دەچێت بۆ پەروەەردە لە یەمەەن وایە؟ بەڵێ ئەوە دیارە ڕۆژنامە لە دوای کۆنفرانسی سێ کە لە کۆیە گرتمان هەموو لایەکمان بەکرەجۆ و دکتۆر قاسم لەو دووسێ نەفرە بۆ خۆیان و میش نوێنەری برادرانی ناری قندیل بووم ئەو کۆنفرانسە زۆر جا لە بوو کمیتەی مرکزی دوای کۆمار و خازی محەممەد یەکەم جارە کە کمیتەی مرکزی ڕسمی هەڵدەبژێت یازدە نەفەرمان هەڵبژێدراین ئیدی لەوێڕا ئەمە زەمینە خۆشکەر و لەسەر بڕیاری شەخسی بارزانیش ئێمە پەیوەندێمان بە حکوومەتی عراقیەوە کرد کە و لەمێ ئەو بەحساب بەیانی ئازای ئازار سەر کەوت بوو بۆ خۆی کوتی من ئەنوەریم خۆش دەوێنی عباسی ئەنوەری مەبەز قاسم لوە ئێوە بە قسەی بکەن بڕۆن بۆ خۆتان چۆن تەماز دەگرن و پەیوەند دەگرن باوەڕتان پێ دەکەم کامەڵسۆ دیارە شتێک لێرە زۆر گرنگە شتێک گرنگە ئەوی ژەوەیە کە بەڕاستیش بەڕێز دوکتور مەحمود عوسمان کە سیاسەتمەدارێکی زۆر ناسراوی کوردە ئەو مەسئەلەی تەئید کرد دوای ئەوەی دوای ڕووخانی ڕژیمی سەدام حوسێن و ڕژیمی عێراق و باسی ئەوەی کرد کە لەو ئەسناد و بەڵگە و مەدارکی کە لە ئیداراتی ئیستخبارات و ئەمنیەتی عێراق گیراوە هیچ شتێک نەدۆزراوەتەوە بە دژی کوردەکانی ئێران یەنی بە دژی ئەو کوردانەی کە لە چوارچێوە و کادری حیزبی دێمۆکڕاتدا پێوەندیان هەبووە دەگەڵ حیزبی بەعس یانی ئەوە زۆر گرینگە چونکو ڕەنگە لە جێگای دیکە و پێوەندی دیکە بە پێچەوانە بێ فەرموو.
ئەمن نەکرد دکتور محمود دیارە زۆر ئینسانێکی واقعبین ئینسانێکی بە شەهامەت ئینسانێکی دۆستی هەمووی ئێمە و بەڕاستی دۆ دۆستی میلەتی کورد ئەو پیاوە لە ئەسناد و بەڵگەکاندا کوتی حزبی دێموکرات بە تایبەتی ڕۆژهەڵات هەمویان هیچ بەڵگەیەک نییە لە هیچ کورد ئەگە حیزبی دێموکڕات کارێکیان کردێ لەگەڵ مەخابرات بە زەرەری خۆیان کردویانە بەڵام بە زەرەری هیچ حیزبێکی دیکە نەیان کردوە بەڵام ئەمنەوە بە خۆم شایدی زیندووم هەر دە دەورانی هەرەسێنانی شۆڕش بڵێن یا ئاش بەتاو بڵێن مەخابرات ئێمەی بان کرد نۆ نەفر یا حەوت نەفر بووین کەریم ئیحسامی بووە ئەمن بووم دکتور سوڵتانی وەتەمیشی بۆ مەلا اسماعیل حازی بووە حەمەدەمین شڕازی بۆ ئەمە لەوێ ئەو کابرای مەخابرات وا بە پژمان دا هات کە کوتی دەبێ ئێوە لەسەر جیبی عەمیل ئەو دەمێەوە شۆڕش لەبین چوو لەسەر جیبی عەمیل بە حساب بەکرێ گیرا و مەبەستی مەلابەر سەها و شۆڕش بوو دەبێت شت بنووسن دەبوو کەریم حسامی چون جێگری سکرتێر و جواب داتەوە بەڵام بەداخەوە کەریم حسامی ماتەیەکی هەڵگر عربێکەوە نەبوو بەڵام پاڵ ناگرە حەمەدەمین لێەوە جواب هەست سیدیەوە پێمانە ئێمەتان لەگەڵ حیزبی بەعس لەتێک تۆمە حیزبی دێموکڕاتین ئەگەر بینابێ شتێک بنووسین لەسەر ئێوەش و لەسەر وانیش ئەوەی حیزبەکەت بڕیاری بێ ئەوەی دەنووسین کابرا یەکشەب تێمە دەرتان دەکەین هار بوو دە پێش لە چەندی حرەم گرتین دوای هێندە لێ ماوە ئەوەش زۆر باشە و دوایە ئاسانسۆڕیان لە ئێمە تێکدا دوو تەبقە هاتە خوارێ هەرچەند کەریمی سامی دەڵە شەش تەبقە ئەگە شەش تەبقە هات با خوارێ ئێمە هەموومان لە بەین دەچووین دوو تەبقە هاتە خوارێ کابرای مخابرات لەگەڵمان بوو وەختا بوو شێت بێ وەک مێژۆکەی دەلەرزی

ئەویش ئەوەیە کە دەزانین بەداخەوە حەوتووی ئەولاتر حەوتووی ڕابردوو نەمر جەلیلی گادانی کە ساڵهای ساڵ خەباتکارێکی تێکۆشەرێکی سەفی کوردایەتی و خەباتی گەلی کورد و بۆ مافی گەلی کورد لە ڕۆژهڵاتی کوردستان بوو خەباتی دەکرد و قەت یەنی سەر ڕای زیندان و دەربەدەری و ئەوانە بە نەخۆشی کرۆنا بەداخەوە زیندان و حوکمی ڕژیمی شاهەنشاهی ئێران نەیتوانی لە ناوی بەرێ بەڵام بەداخەوە بە ئەو پەتای کۆرۆنا کەوت پێم خۆش بوو چەند قسەیەکیش لەسەر نەمر جەلیلی گادانی بکەی فەرموو
وڵای بەداخەوە کاک جەلیل چەندە بە زیندوی خۆشی لە خۆی نەدیت تەواوی جەریانی سیاسیەکەشی یا لە زینداندا بوو یا لە دێوجهات و قاچاغ و ئەوانە بوو کە زۆر جارە من لەو دێهاتی نێو مەنگوڕانەوە ئەوانە دەمدی. شێوەی مردنەکەشیش بە داخێکی زۆر گرانەوە دروست ئاوا هەڵکەوت. بە تایبەتی لەو کاتی ئەو دەورانی فەتای کڕۆناوانە و لە هەمووی ناخۆشتر بۆ من و بۆ مەلا حەسەنی کە زیاتر لە شێست و پێنج ساڵ ئەمەو پیاوە لە نزیکەوە دەناسین و ساڵی پەنجا و هەشت کاک حەسەنیش بڕێکی شەڕە پێ کردووە و ڕۆژانە کە قسەی کردووە کە کاک جەلیل گیرا ئەو دەمی حەسەن لە یەکێتی لاواندا بوو زۆر مەحبوبیەتی هەبوو لە باری وەرزشی و شتانەوە ئەمن لە شنۆ بوو. مەبەستت کاک حەسەنی ڕەستگارە؟ فەرموو. بەڵێ کاک حەسەنی ڕەستگار بەڵێ. لە ڕێگایەوە کاک ئەحمەد تۆفیق هاتبوو لە پشتم پێوە تەماسی پێوە گربوو کە چۆن بکەن کاک جەلیل بۆ خۆی خەبەرێکی نارد بۆ دەرێ کە من تا ئێستا نێوی خۆم گۆڕیوە نایان ناسیبووم ئەگەر فکرێکم بۆ بکەنەوە لەوێ قەرار درا کە ئەمن لەگەڵ محەمەدی یەحیای و حوسێنی ڕۆستەمپوور کەوە تازە دەورانیان بەسەر تۆفانوانە ئەو دوو کوڕە باشە کە هەستەیی بوونەوانیش ئێمە بێین لە پادگانی مەهاباد ئەمن ئەگەر خۆم نەقڵ کردباوە منتەقیل کردبایەوە دەبووم بە ڕەیس پاسداری سەربازەکانی کە کاک جەلیل لێی زیندانی بوو لەسەر پێنج سەد منی کە سەرنجێکی بەرسیلخۆری لێ بوو پەیوەندیمان پێوە گرت حیزب نەیتوانی بۆمان پێدا کا ئەو کاتی ئێمە دە فکری فراندنی کاک جەلیلی گادانی دابووین لەو کاتیەوە چیها پەیوەندی دیکانەی کە حەسەن لەگەڵی لە زینداندا کاک حسین ڕستگار ئێمە لە دوایە کە و هاتۆتە دەرێ بەداخەوە کاک جەلیل بەڕاستی کەلێنێکی زۆر گەورە بوو مردنەکەشی زۆر ناخۆش بوو بەو شێوەیەی دەبوو کاک جەلیل بە بەردەوامی چ بۆ ناشتنەکەی چ بۆ مەڕاسیمەکان لە هەموو وڵاتەکان لە هەموو شوێنەکان بە قەدەر خۆی کە زیاتر لە حەفتا ساڵی مبارزەکرد ڕێزی لێ گیراوە. زۆر باشە کاک ملا رسول دەزانین کە سبەینێ پازدەی تەباخە ساڵ ڕۆژی ڕاستیدا دەست پێکردنی خەباتی چەکداریە لە باکووری کوردستان لە ساڵی 1984 دەستی پێکرد دیارە لەو بارەیەوە لە بەرنمەکانی دیکەدا زۆر قسە دەکرێت سبەینێ مناسباتی تایبەتی دەبێت لە تلویزیۆنی دژە بەو بۆنەیەوە و دەزانین کە دووس بەش دیارە شازدەی ئوتە یا 25 گەلاوێژە لە 25 گەلاوێژی 1920 یا شازدە ی ئاگوستی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش کۆمەڵەی ژیانی کورد لە ڕاستیدا پێکهات لە شاری سابڵاغ و سێ ساڵ دواتریش کە حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان پێکهات، دیارە لەو زەمانیەوە حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران یا حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان کە زەمانی کۆماری نێوی هەر حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان بوو دە ڕاستیدا سا ڕۆژ و مانگی ی دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکاف بە دامەزرانی خۆی دادەنێ. و بەو موناسەبەتەوە وەکو باس دەکرێ یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان دڕاستیدا دوو سبەیە کاتەکەی پێم خۆش بوو لەو بارەیەوە هێندێ قسە بکەی و دووەم ئەوەش کە ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ڕاستە ئێستا دەڵێن حەفتا و پێنج ساڵ بەڵام ئەو سێ ساڵەی ئی کۆمەڵەی ژێکافیش دەبێت لەسەر مێژووی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان بەڕاستی حیساب بکرێت چونکو پێشتریش دیارە ئێمە لە بەرنامەی ڕاوێژرا لەو بارەیەوە دەگەڵ چەند

ماڵمان زووتر هاتە مەهاباد، ئەمە دروست لە وەختاچوونی مەهاباد دەبوو، هەر ئەو کاتەی کە کۆمەڵەی ژێکاف پێکهاتووە کارەوە ڕێگا خۆشکەرێک بوو، ئەندامەکان، بەرپرسەکان، شێوەی تەنزیمیان، شێوەی کۆبوونەوەکانیان، دانیشتنیان، قسەکردنی سیاسییان ئەوە ڕێگای خۆش کردووە و کە دوایە بە هەموو لایەکیان تەکلیفیان لە قازی محەمەد کردووە کە ئەگەر بێت و ئەویان لەگەڵ بێ بە قووەتتر دەبن و بەهێزتر دەبن و مومکینە خەڵکی عەشیرەت و لە هەموو لایەک چاکتر وەڵام دەردە و جواب بداتەوە. دەبوو غەدر دەکەن، دەبوو ئەو سێ ساڵە سەد دەر سەد بخرابایە سەر حیزبی دێموکڕات، بەڵام ئەو سێ ساڵەی بە نێوی کۆمەڵەی دەکات. زۆر باشە کاک مەلا ڕەسوڵ زۆر زۆر سپاست دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ڕاوێژدا و زۆریش داوای لێبوردنت دەکەم کە بەداخەوە ئەو ئیشکالە تێکنیکیە بوو بە سەبەبی ئەوەی کە ڕاستە و ڕاست نەتوانین قسە بکەین و هێندێک بە پەلە قسەکانمان کرد بەڵام هیوادارم کە قسەکانمان و ئەو قسانەی بەڕێزت و

وەختێک کە ئەو پەتای کڕۆنا بەسەر چوو لە ستۆدیۆ ئیشاڵا بەیەکەوە دادەنیشین زۆر زۆر سپاست دەکەم ئەم کاتەت باش کات بینەرانی خۆشەویست بەم پێیە دەگەینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەشمان و داوای لێبوردنتان لێ دەکەین لەبەر ئەو بڵێن کەمایەسە تێکنیکانە هەتاکو ڕاوێژێکی دیکە لای ئێوەمان خۆش.